Былыргы былдьаһыктаах Камбыларыам быдам мындаатыгар урукку охсуһуулаах холк отой улаҕа уорҕатыгар, эргэтээҕи иэтиһиилээх иҥэр иһиллиэн калиэн иннинэ ааспыт алдьатыылаахтан адьас ааны илигинэ, сөтөл өлүү сөрүү илигинэ, дьал өлүү дьаныйа илигинэ, бырпааһа өлүү быһа илигинэ сотуун өлүү сордуу илитинэ, хамсык өлүү харыйа илитинэ, торообүт төннүбэт ардаҕына үөскээбит өлбөт үйэтигэр, көҕөрбүт көрөн сибэтин саҕана киистэлэммит кэхсибэт кэмигэр уоттаах, күннээх, унаар ньуурдаах, алтан ыйдаах, аалар уулаах Орто Аан дойду уолан көҕүрүөбэт уһун уйгуланан бастар барыма баарга байданан тохтор хономмот тоорго тоттонон толоруйан тупсан үтүмэн үчүгэйдик үөскээбитэ эбитэ үһү Маннык бэйэлээх, мааны мандардаах, үрдүк дьоллоох, үксүн баайдаах Орто Аан дойдуга мин доо диэн урааҥхай саха ууһаан ылыксыйбыт, үс саха үөскээн үксээбит, төрүт саха тороойун үөдүйбүт, бэс саха бииһээн тэнийбит, унаар броон субуйбут, ачаах баҕанан аспыт, ыһыах ыспыт, ырыа ыллаабыт, айхал-айхаллаабыт Аан дойдутан алҕаабыт ол курдук үүт турааннык им-чымпытык өрөгөй талаан диэн үөрэн-көтөн олордоҕун эмискэ бааччы алдьархай алларааттан аҕылаан тахсар буолбут үлүгэр үөһэттэн үргүөн түһэр буолбут алларааттан тахсар аргыары атахпынан сабык түөм диэн үөһэттэн түһэр үргүөрү үзүлүкпэнэн баттыан диэм диэн соҕуруттан хотуттар кутуллар курас тыыны илинтэн арҕааттан охсуллар иэдимирдээх тыалы Көхсүөнүм бөһүлүөм, түспүн тоойуом диэн аан дойду аарбаҕын натаатаран орто дойду улуу тулаана буолан үрүҥ күҥҥэ күлүмүрдүүр үс кырыылаан мөҕүрүүр бөҕөҕүтүр олорбута эбитэ үһү

Үс кыһыылаах муҥнуу боҕоҕоттон кыаҥах тус бөҕөх туску буоллум, ким хайа кэллиҥ дии буоллаххына, андым оҕон оҕонньор аҕалаах, кус мөҥөҕүн эмэхсин ийэлээх, эмньик туоҕасаттаах, Өлүйэ Боотур диэн биир ыал биэҕэ суос соҕотоҕо кэлэн тоҕооро, адьаҕай аҕатын ууһун, аҥаара ытамаана Көстүбэт биин-ууһун көтөх тустаах, муус бук-хаат бухатыан аҥардастыы атаҕастан кэппэччэ киирэн туллуктаан кодьон балытыан, күүһүнэн ойох ылаары күтүөттээн, ийэлээх аҕам кыыс оҕотугар тоҕус уон тоҕус сылга мөҥүргүнэ, тоҕус уон тоҕус ынах мөҥүргүнэ Ол ахсаана иһиттэҕэ үһүс диэн, хонук атааҕын ыытан баҕа хантан айыы бу хатыыга сананным, күн бу хатыыга көстөр, көмөлтө уолаабай диэн күүттэҕэ сатыыллар, ону күтүк өстөөх күүтэ сатаан баҕан албынныыгыт диэн алдьатан кырган баҕаҕын гыммытын утаҕы охсуһан уон ойоҕоһум кумаланна Аҕыс Агдам Алдьанна Иннэлик уҥуохтанан кылаах хаҕаҥҥуута сиччэ сиһи мүөһэ бу куотан кэллэ Өҕүһүргэ үөскээбит күн өҕүһэ үҥэҕэ тоҕоллон Туллуктаан Куо сэргэ түспүт саҕабиэйэ окко түспүт оҥоһуута Айыыһыт айыытынан иэйэхсэ чэчиитиннэ Эйиэхэ уола өҕүһүй

Алҕаатаҕым бу оһоллууһун охтохтоон охтуума, биилэхтээн быстыһыма. Уруй! Билигин дьаҕар таҕыстаххына үс-аайыс бэйэлээх үрүҥ аар тойон этиитинэн дьылҕахан улахан уола күкүрдүүр баҕа киллэрэн бааҕыр ойуулаах барыллыа кыллаах бастыҥ сэргэҕэр баайан таҕыста. Одун Хаан улахан уола бүтүн күүстээх бүппэт бөҕө бухатыыр киһи таҥнар таҥаһын туттар сэбин Омуттарын тиллэрэн ороҥҥор уурда. «Кэлмэ! Бу аан дойду араҥас илгэтэ, хабахтаах өлбөт мэҥэ уута, хаппар куммун хайа анньынан уктан кэбис! Бу алта салаалаах айыы намыһыҥкы мунньата, тугу баҕараргын этэн баран, сир, сири үстэ оҕустаххына этэн баран эҕирийэн ыккардыгар баар буолуо!» Үс кырыылаах ыҥырыыр бөҕө моонньун этэ бөкчөйөн таҕыста, көхсүн этэ кэппэйэ үрүннэ, бүлгүнүн буччукун тууга киирбит дьарахы курдук дуллайа мөҕүстэ. Балык этэ баараҕай буоччуга буобурчутун курдук төлүтэ мөхтө. Хара будурҕа баттаҕа кулун кутуруун курдук өрө ытыллан таҕыста. аһан алааһынан аһылаан ылла, уот кутаанын уһууран кэбистэ. Онтон дьиэтигэр тахсан уйаҕын таҥаһын таҥынна, саатын саадаҕын иилиннэ. Онтон туран кэргэннээх тэлгэһэтигэр тэлэхаччыйан тахсан, миинэр мэлэтин аналлаах атын эргиччи тардан миинэн кэбистэ. Аҕа кынным Анды Мигрион оҕонньор дойдутун туһа маҕан этэ диэн салайа баттаан кыыс кына кыҥыыллаан кэбистэ. Ат сылгы дэриэспэ таастары тибии бурҕаа курдук тибирчи тэбинэн Туһуу таас хайалары туран буор курдук тоҕута тэптэ. Омуннанан өйдөн, сүрдэнэн сүүрдэ. Өр да, өтөр да гыммата. Андыы Мөҥүрүөн оҕонньор ааттаах алааһын арҕаа саҕатыгар кэлэн харыс гына туран истэ. Биһиги киһибит атыттан түһэн, ыҥырдахпына ыраах да буоллаххына баар буоллар диэн бүтэ кэбистэ. Бэйэтэ алта салалаах айыы намыһын кымньыытынан сири үстэ охсоот, хайа астакка хаана суох, сиирэ астакка симэһинэ суох, Тимир күөх дьүһүннээх, киин дьилбэгэ бэйэлээх үөбэ-чаҕаан уостаах, өрүөстээх сирэйдээх, үрдүк дуу мойдоох, үстээх саастаах, өҥүрүмэр оҕус буолан хаалла. Дьэ өтөҕүн түүрүктээтэ, түбдэччи тутунна, сүөлэҥнии хаамта. Хараан уота хардаҕас уоту курдук таҥнары сырдырҕаата. муус-бурҕаат муударҕаата дуу сытырҕаата дуу хантайа хантайа көрдө чарапчылына чарапчылына кэтэстэ атыыр оҕул саахайбатыттан муус-бурҕаат диэки чугаһаан истэ сэрэнэ-сэрэнэ сэргэхтик туттан ааһыах курдук мэччиэ сырытта абааһы уола иҥсэтэ көптө сыҥааҕын уута сүүрдэ иһиллэр иһиллибэт Бээ, бу сулуйарга субулҕалаах, ыстыырга ыстыалыктаах улуу кунан кэллэ. Салга-салга сабырҕаттаҕым, үтэ-үтэ үллэҥнэттэҕим, тойон мүөтүн топ гына обордоҕум. Куйахатын үтэн кучур-хачыр ыстаатаҕым, дии-дии эһэхтээх үөрбэ үтэһэтин өттүгэр туттан баран, оргууй аадьык чугаһаан хааман истэ. Сымнаһырҕатан ыкса киирэн, тутаары дугдуҥнаан истэҕинэ, атыыра ос кэннитинэн чахчас гынаат, үөстүүрүнэн түһэн кэбистэ. Үстэ түөртэ быраҕаттаан, үөрбэ чаҕаан уоһугар өтөрүтэ түһэртээн, өлөрөн кэбистэ. Күтүр өстөөх бэрбээкэйиттэн ылан, илбис кыыһыгар биэс тарбах мэнигэйдээх биэриитэ уон тарбах оноҕойдоох уунуута диэн өрө кыыратан кэбистэ. Ону илбис кыыһа харамаҥа суор буолан хаах диэбиттии харбаан ылан күлүк диэки көтөн күпсүһүйэн тур күпсүһүйэ турда. Үөрүү үрдээтэ, уруу улахана буолла, ыһыах киэҥэ ыҥырылынна. Уруу кэнниттэн оҕолорун ох курдук умнаан, сир сибэҕин курдук ситэрэн,

Сир халлаан сиҥнэстэр силлиэтэ түстэ. Хардаҥ эһэ оҕотуттан мунар халарга ытыйда. Биһиги киһипит бусталанар ыыспаны быыһынан көрдөҕүнэ, хара хараҕа тыллыбытын тухары харахтаан көрбөтөх, хаптаҕай кулгааҕа тобуллубутун тухары өйдөөн истибэтэх, абааһы бииһин алып баргый кыыла көтөн, күпсүйэн

Эмискэ бааччы ситтэ уйбууга харыга сабардаан түстэ. Тулуктаан куо сыппыт үс хос эркиннээх орустаал таас үгэҕэр, хайыы үйэҕэ хара буордаах харыс хаар тэбэн кээспит, абааһы уола хара тимир липпирдээн алып баҕарҕай кыыл буолан тулуктаан куону туора ытыран баран, киҥир көхсүн иһигэр киҥир хаҥыр саҥара-саҥара

Мин дьиэдээҕи хонноом анныттан куотан барбыт суох этэ. Илиибиттэн ийэ эмчи харбаппыт биллибэт этэ. Ньыкы-ньыкы-ньыкпэм, сип-сиплигин дьиэбэр өйдө суойахпар диэри суһаан суҥнатарым буолуо. Уоскуйуохпар диэри убураан ылыннатарым буолуо. дии-дии тэлиэс былаас дайбаан бара турда. Биһиги киһибит үс кыралаан үҥүрү бөҕө, куйахата күүрдэ, этэ сыласта, хахыйдыы хаҥатаан ылла, өксүкүлүү-күлүлээн барда. Аналлаах атын миинэр миҥэтин хоруотаан ыҥыран ылла. Ат сылгы сипсиэрдээх нэлим-хара сэлил бирииппэ буйах биитин курдук тиэрэ бараҕан, оруктах оҥочо көмүс кутуругун уһата тутан, ох курдук субуруйан кэлэн тусаһа ортотугар тура түстэ. Ону күн быата кэпсэһиттэн күөйэ харбаан ылан харалдьыттан көппүт хара олор курдук халыйа көтөн тахсан,

Күнү чаҕы бүтэн күлүкүгэс күрбэтэ да буолан Миикэҕэ барда. Хаһытаатынан хатылла чох, хатыылаах оттум. Иһиирбитинэн аҕылла чох, иннэлээх элбээбит. Ол иһин көрдөҕүнэн төбөтүнэн түннүктээх, аннынан ааннаах түмүк баабаҕына дьиэ тиигинии агайа көһүннэ. Биһиги биһиги киһи атыттан түһэр, хаһан ыгаҕын да, ыгаах да буоллахына аттыаҕа баар буолаа диэт, ат кэлбит сирин диэки ох кудук ойон хаалла. алта салаалаах айыы ньыман кыһынытынан сири үстэ охсор муҥуу бөҕө бухаты атыы оҕус буолан алтахтыы хаамта абааһы уолун тимир килиэ дьиэтин аанын утаҕа кэбинэ кирдигирэ сытта абааһы кыһа тоҕо соһуйан ыһытыы ыһытыы турда

Урааҥхата улуу уйахтарыгар, улахан оруолларыгар маннык үс сүдүсүһүүлэрин мааны түһүлгэҕэ тардаллара, алгыс буолара айыыһыты ыҥырара. Оҕобут барахсан бу хатырга баран киһи хара буолан диэн кэскиллээн ааҕан, бу мин бэйэм көрөн-истэн, аһатан-сиэтэн улаатынар куун самылыппыттар. Куул үөрдэҕим дии, сэһэттэһим сэһэбиппит дээнин барахсан өр-үмүөрэ дьэ билигин өлөрөн сэгэрин көнөрүгэр буһаран тоһуйабын дуу, ууга малаһаҥҥа хаалларым дуу, охсума тэбимэ, оҕустаххына уолан дьүдьэн барыаҕа, имэрийдэххинэ томоройдоххуна эттэйэн уойан иһиэҕэ. Ийэҥ ыыппыт энньэ

Киллэр этин дьүһүрҕаа да лүһүҥҕаа буолла, уот саһара охсуһан да охсуһан буолла. Эргийэ сылдьан садаҕалаата чаҕылыҥнаата, эргийэ сылдьан баччалаата ньиргийдэ. Эмискэ абааһы уола тимэллиппэрдээн чиккэс гына тура түстэ, уоттааҕынан одуулаата, өһөхтөөҕүнэн өҥөҥнөөтө

Чэ баҕар билигин да сиэххэ. Мин сүөһүтүн наһаа аҕыным. Баҕар уруулга хааларын улуу кырдьаҕастарбытын аһатан маанылыахха. Артан айныга маннык курдьаҕар элбэх буолааччы бар. Ураанхай бииһэ ардарар аһа кини да буолар. Онон эмээхсин мыҥнаах ыыппыта да буолбаҕы. Миитэ ордук ханна күтүөтэ буоларын көҥөлө сатыаҕай. Чэ, урууга сиэппит. Дии-дии кэлэн оҕуһу имэрдэ тумурда уонна диитин диэки уотархастан барда. Ол баран истэҕинэ олус чосчос гынаат, икки үөрбэ чаҕаан муоһунан күтүр өстөөҕү Икки үлэ бүөртэн өрө үөлэн таһааран, сиргэ аҕалан батыра анньан бадарарнаан кэбистэ. Сиркэммэ курдук силбиэтэнэ көтөн, дьэс тэлээрбини дьиэтин ааныгар умса көтөн уһатыы тэптэрдэ. Үҥкүрүс күөлэс гынан ис кырылаах мөҥүрүүр бөҕү бухатыыр бэйэтэ бэйэтинээн буола оҕуста. Ойоҕунаан тунуктаан куолуһун омуннаахтык убарастылар, сымсаҕайдык сылластылар. Тиэтэл муҥунан аналлаах аттарын, миинэр-минэлэрин хоруотаан ыҥыран ыллылар. Көлөлөрө барахсан иккилээх саастаах эмньик тураҕас ат этэллэрин кытта элигэ сүүрэн кэллэ. Ат сылга аан дойдутун диэки алаһа дьиэтин диэки ахсымыран айаннаата, омуннуран ойуолаата. Өр да гыммата, өтөр да гыммата, араат таас хайалары күн атаҕын аннынан аһаран,

Ол курдук уруулаан ыһыахтаан уруй-айхал этэн, уоллаах кыыс үс кырыылаах мөҥүрүүр бөҕө, дьоллоох-соргулаах туллуктаах куо ойуктуу эрдии буолан, күөх унаар буруону субуйан, олохторун салҕаатылар. Ньиэримэ дьиэлэрин эркинин ситэрэн, үрдүн оҥорон, хоромньулаах хоноҕо хаһан да хоммотоҕун курдук Өр ыалдьыт хаан да сылдьыбатаҕын курдук, им чуумпутук үүт тураанныыр байаан истилэ барҕаран истилэ